no. Enti wobɛyɛ sɛ ɔkwa a anigye nni w'abrabɔ mu biom. Until sɛ wobɛwie nkɔmmɔ mu ne wo di no nyinaa na wakyerɛ nneɛma bi a wonim. Sɛ wonnim a, tie no yie o, sɛ nipa dasani sunsum apia a ontwa atorɔ. Enti sɛ woso dae na akɔpie baabi a, nea woyɛ biara yɛ nokware nkutoo. But wobɛnya bɛwura nipadua no mu pɛ, ɛha na atorɔ no yɛ dɛn wɔ. Enti saman nnim atorɔ twa. ɛna ɔkra no pue kɔ nantew so a onim atoro twa. Na mmom ɛbɛyɛ contaminated wɔ nipadua no mu a ɛha na efi ne nkekae no yɛ dɛn wɔ wɔ asase wei so. Ɛnna wobɛtwa atorɔ. Wobɛka nsɛm a ɛnsɛ sɛ yɛ dɛn yɛka. Na mmom wobɛtumi atwa atorɔ akyerɛ me anaa mɛtwa akyerɛ wo akyerɛ wiase nyinaa. But ɛyɛ me ankasa me sunsum a ɛte me mu ɛne me nipadua ne me kra ne m'adwene nim sɛ ɛyɛ atorɔ na metwa, efisɛ mentumi mfa me nsa nhyɛ me mmɔtoa mu ne wɔn nkasa, anaasɛ ennunu me ho mma menserew ma ɛnyɛ yiye. Obiara nni hɔ a obetumi anunu ne ho ama no aserew, nanso obi de ne nsa ka wo a, ɛbɛyɛ dɛn? Ebetumi ama woanya atenka bi wɔ wo nipadua mu ama woayɛ dɛn? Woaserew anaa woadan wo ho kakra. Sɛ wote aseɛ? Enti sɛ wowɔ saa nkrabea no mu a, ɛnyɛ ade a wobetumi ayɛ dɛn? Atwa atorɔ. wɔ saa nkrabea no mu ama ayɛ dɛn ayɛ yie ama ayɛ yie sɛ wote aseɛ eti no nea woyɛ biara no sɛ ɛnɛ ɛɛ sintidua bi ato wo nɛ ɔha bi ato wo nɛ a ɛmpɛ ntɛm mfa nkɔhyɛ bɛyie bi. Ɛmpɛ ntɛm ɛmfa nkɔhyɛ bayie bi. Ɛmpɛ ntɛm ɛmfa asɛm ɛnkɔto obi so. Ɛfiri sɛ nea woyɛ biara no, ɛbɛda adi wɔ sunsum ne honam fam. Ɛbɛda adi wɔ nea woyɛ biara mu. Wote aseɛ? Ɛno nti na me ne wo ka sɛ, ade biara a woyɛ no nnɛ no, ɔkyena ɛbɛdi adanse wɔ w'anim. Na adansedie no, ɛyɛ papa a, anaasɛ ɛyɛ ɔhaw? Adansedie no, ɛyɛ ɔhaw anaasɛ ɛyɛ papa? Sɛ wote aseɛ? Ɛno nti no, sɛ wohu sɛ wo kra abotow a, ɛyɛ aniberesɛm. Bɔ mmɔden sɛ wobɛyɛ dɛn? Wobɛbɔ mpaeɛ wɔ wo mu, na woasrɛ afa wiase mu, ɛyɛ nature no mu, na woabisa question sɛ, Mede ka? Mafom? Ɔyɛ ɔhaw bi? Me kra no atetee? Amane ne amanehunu, ɔhaw ne abenedie, Sɛ mekra no saa na mebaa wiase a, ɛnnɛ, mese sɛ m'adwene ne me nkra bi a mekra sɛ meba asase yi so no, obi a na ne din yɛ ahokyere, ohia, yaredɔm na ɔkra sɛ ɔba asase wei so a, ɔba bɛyɛ yarefoɔ. Ɛnnɛ ɔbɛduu ha no, wahu sɛ yare wɔ hɔ yi, ɛnyɛ mma asase wei so. Ebia na ne baabi a na wowɔ no, yare yɛ adeɛ a na wɔmfa nyɛ hwee. But aha, yare di wo nya a, wontumi nyɛ adwuma. Sɛ wo krado hia a, ɛnnɛ sesa wo kasa ne w'adwene ne wo biribiara, na bɔ mpae na srɛ sɛ, Me, Asima sesa me krado hia na mede ba na ɛnnɛ adwuma bi a mede me nsa bɛka na ayɛ ka adi a ɛnnɛ masesa m'adwene. Mesrɛ sɛ sɛ me krado hia ɛka bɔ ne animguase a ɛnnɛ meyi firi me kra so, meyi firi me nipadua so ne me sunsum mu nyinaa. Saa wɔte aseɛ ɛne me sunsum mu nyinaa. Enti ɛberɛ me ne wo kasa yi a wotie me no nyinaa no na woyɛ dɛn? Na worebɔ mpaeɛ. Wo na nim situation a wowɔ mu. Ebi wɔ hɔ na bɛfa no wɔ asase wei so. Ebi wɔ hɔ na bɛfaa no wɔ ha. Ebi nso na ɛdi wodi efie akyire na ɛyɛ dɛn na ɛba. Efisɛ woka revelation no a ɔbɛka akyerɛ wo sɛ, Na wo nnwuma bɛyɛ dɛn? Ebedi w'akyi. Enti nnwuma a woyɛ no wɔ asase wei so no, ebedi w'akyi asan de wo ayɛ dɛn? Aba. Mma obi nnaadaa wo sɛ yewu a, yɛn nkɔ mma anaa asaman nni hɔ. Sɛ yewu nkɔ mma a, anka yɛnyɛ Elijah wɔ New Testament no mu sɛ ɔyɛ John the Baptist. Tie no yie. Na ɛduru bere bi a na ɛyɛ den no, a wɔkɔkɔsi akɔkɔsi asɔredan yi a odiyifo Mikaia akɔkɔsi no, ɔkɔfrɛɛ Serubabel ne mpanimfoɔ a wɔn awu kɔ ɛyɛ Joshua no mu nyinaa sɛ ɛkɔfrɛ wɔn sɛ ama so wɔmmra no mu nsi Nyame Awurade asɔredan no. Sɛ wɔte aseɛ. Eti ade biara a woyɛ wɔ asase so wɔ yi biara no, ka ehu sɛ wo wankasa na wowɔ hɔ no. woyɛ saman a na woaba asase wei so. Ɛna wosan rekɔ saa tebea no ara mu bio. Enti ɛte sɛ water falls. Anaasɛ wode machine rotate nsuo no asi faako. Ɛno ara na ɛkɔba na regulate system no na sɛ ɛde afurusane, na ɛde afurusane, na ɛde afurusane, na ɛde afurusane. Sɛ wɔte aseɛ. Enti sɛ ɔkwan a wo ne wo yere bɛtra no, saa kwan no ara na wobɛkɔ aba

na wobɛkɔ bɛbɛto no na wotia yi na kɔnya akɔla a ɔyɛ very stubborn than you before ɛne na waso bɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ hye papaapa na mema asampo bi sɛ nipa tumi kɔ mmoa tebea mu a hwɛ biribi te sɛ anyinamoa ɛyɛ mmea wo agyinamoa na ɔyɛ the real one nankasa nkasa a ɔyɛ the nature mmea ɛyɛ ɔkra no ana cat no mpanimfo mu anim asabe Sɛ ogya ne nan a, onnya nwea koraa a otumi de ne mmɔwerɛ awirɛwirɛ hɔ ara sɛ ɔbɛkata so. O deɛ meka yi, tie no yie paa. Na mmom ɔkra a wɔafiri nnipa tebea mu abɛyɛ agyinamoa no, sɛ ogya ne nan a, onnim nkatawea so sɛ ɔde anwea rebɔ agu so. Ɛnyɛ yie. Onnim yɛ, ɛfiri sɛ ɔyɛ onipa na ɔba mmoa tebea mu. Enti mmoa tebea mu no, onnim. sɛnea ɔbɛyɛ a ɔbɛkata so ayɛ dɛn afa. Enti sɛ mema wo sample a, ebi na makyerɛ wo no. Yɛkɔ Bible sɛ Nebukadnesar, yɛn a yɛdi adan sɛ wɔn nso ɔyɛ dɛn, ɔyɛ nsɛmmɔne wɔ Nyame anim, ɛma ɔtwee n'aso, ɛma ɔdanee aboɔ kɔdaa nwiram, mfe bebree ma ɔdanee aboɔ, danee aboɔ, anso na ɔbɛdane yɛ dɛn, ɛbɛyɛ nnipa tebea. Ɛyɛ saa nkrabea no mu. a na yɛfa no twerɛɛ saa nsɛm no. Enti suban bi a ɛwɔ mu no, wobɛkɔ aba, na sɛ woankɔ amma ammɛyɛ nnipa a, na woakɔkɔ yɛn aboa. Ɛno nti na ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ayɛmmoɔ yie papapapapapapapapapapa. Me nananom ne m'agyanom, menim sɛ nsɛm a me ne wo ka yi, obi wɔ hɔ a ɔrente ase. Obi nso bɛyɛ dɛn? Ɛbɛte ase. Obi wɔ hɔ a, ɛbɛyɛ no ahintidua, obi nso wɔ hɔ a, ɛnyɛ no hintidua. Ɛfiri sɛ, ɛsono som a wowɔ mu a wofiri yɛ dɛn ɛba. Sɛ wɔte aseɛ, ɔsom a wofiri mu ba no de, ɛna ti biara no, wobɛyɛ dɛn? Wobɛyɛ saa sunsuanso no ama wɔayɛ dɛn? Wɔahu sɛ ewiase a yɛwɔ mu no, Sɛ woamma w'aso anyɛ ha na woansua nneɛma bi ampɛ nokware akyi anhu a, ɔhaw ne abenedie de, ɛmpa wo so da. Enti sɛ wobɔ korɔno a, hwɛ no yie. Woyɛ aban panyin wɔ adwuma mu a, hwɛ no yie. Woa na wobue wo business na wɔfa nkurɔfo yɛ adwuma a, tie wɔn ka yie. Ɛmfa nsisi, ɛnyɛ dɛn na wɔnnya adwuma ntete wɔn akatua so. bosom no so a, tua no ka, na woanhwɛ nea daakye wobɛkɔ aba abɛyɛ ohiani. Aba saa a woaka no bɛbɛdane sikani, aba abɛyɛ adwuma bɛfa wo, abɛyɛ wo akamu a ɔno nso de bi ayɛ wo pɛpɛɛpɛ. Sɛ yɛamfa mfomso anteɛ yɛn ho a, the word incarnation, kɔɔd no, yɛante ne nnɛ mmere a yɛwom yi a, yɛbɛkɔ aba ama yɛabɛtoa so bio. wo ne me yɛ adwene. Sɛ wo ne me yɛ adwene di a, ɛne na ɛwɔ sɛ ɛtwa sɛ woyɛ dɛn? Wohwɛ bi yie paa. Ɛwɔ sɛ wohwɛ nneɛma bi yie paa. na me ne wo kasa fa ho, na onua Eng. Yɛasua nneɛma bebree a ɛbɛyɛ mfasode ama me ne wo mmienu. Ɛyɛ dɛn nyinaa na ɛbɛkyerɛ ahaban, ɛyɛ dɛn nyinaa na ɛbɛba afutuo, na mmom ɛbɛdu baabi a technology na nɔfa ɛmede ba ama yɛasua ɔkwan a yɛbɛfa so a yɛbɛyɛ adwuma ma yɛatumi anya sika de abɔ bra. Obuo no de yɛ adwene bɛka adwene ka kuayɔ. Ɔkwan bɛn so na yɛbɛfa a yɛbɛyɛ kua a yɛbɛyɛ a yɛbɛnya ho mfasode na ɛnkɔyɛ chemical production na yɛproduce wɔ asase wei so wɔ Ghana ha? Nimdeɛ bebree wɔ hɔ a yɛbɛfa so ayɛ saa nneɛma no nyinaa. Enti ɛnnɛ, sɛ yɛdwene adwenem bɔne nnɛ a, na yɛse yɛmma ɔman no nkɔ n'anim anaa yɛde nnuro bɔne bɛhyɛ asase no so a, yɛbɛkɔ aba abɛtwa ne nnuro bɔne so. Tie ne ye. Yɛbɛkɔ aba aba abɛtwa no wɔ aduro bɔne so. Ebia na wote ayɛ yie, wokɔɛ, wode woankyɛ o, woasan aba. Wobaeɛ no, aduane a ɛbɛ mu wadi no nyinaa yɛ dɛn? Ɛyɛ very chemical foods. Sɛ wote aseɛ. Ɛde sɛ na wɔ nyansa ne nimdeɛ bi sɛ wode yɛ adeɛ ma wiase a, Ɛnsɛe no. Ɛnsɛe no. Sɛ wɔdum abɔ ade borɔm, ɔbɔrebɔre bɔ ade no, fa no saa pɛpɛɛpɛ, na fa yi na ɛsɛ sɛ wode yɛ nyinaa. Nyi bi mfiri mu. Mfa bi nka ho. Nea wode bɛka ho no, ma ɛnyɛ nyansa ne nimdeɛ ne mfasodeɛ a ɛbɛma ɔdasani. Mma ɛnkɔyɛ ɔhaw ne abɛdadie ne abɛbrɛsɛ mma ɔdasani. Na mmerɛ a ɔdasani yɛ hoo hoo hoo no, saa mmere no nyinaa no, wo nso woyɛ dɛn? wobrɛ wɔ w'asetena mu. So ate? Saa bere no nyinaa na wo nso woyɛ dɛn? Wobrɛ wɔ w'asetena mu. Enti tie nea me ne wo ka no. Sɛ wowɔ adwenkyerɛ bi, wɔ nimdeɛ bi wɔ nea meka no ho a, wobɛtumi afrɛ akyerɛ w'adwene anaa wobɛtwerɛ de aba na ɔno afei bɛkenkan ne nyinaa ayɛ dɛn? Ama yɛn nyinaa yɛasua ade. Ɛnnɛ yɛnkasa nkyɛ. na mmom kakra bi na wɔka no fa mu aba na sua ade, na ɛmma religion yɛ ɔsom ɛmfa wo nyansa ne wo nimdeɛ, na yɛka heaven a wonni baabi a heaven kwan no yɛ dɛn ɛda, ɛna nim heaven dodoɔ a ɛwɔ wiase ɛwɔ ɔsoro hɔ nom, akristofoɔ nim heaven mmiɛnsa, tie ne yɛ menka yi ayɛ obi prekesee sɛ ei. Ɛdɛn na Nɔnɔfɛ reka yi? Tie nie, Waw Bible no mu a na ɛyɛ heaven mmiɛnsa no yɛ dɛn? Ɛwɔ. Wote aseɛ? Ɛwɔ Second Corinthians twelve no, wokan verse one no kɔ no a. Wote aseɛ? Ɛhɔ na saa heaven mmiɛnsa no yɛ dɛn? Ɛwɔ. Wobɛ woyɛ Muslimi a, wobɛnya heaven mako mako nson. Tie ne yie. wɔbɛyɛ heaven heaven mako mako ahe nson ɛwɔ muslimi ɛbɛyɛ islam mu ɛna sɛ wɔba the lost book of the bible and the forgotten books of edina yɛbɛyɛ heaven mako mako mako saa edu